An jo, et mengt een et wär eng Werbung vun iergend enger, keng Ahnung, enger Werbecampagne oder sou. An hei gesi mer och schonn de Zilobjekt, ech mengen et ass een Mann, mir wëssen och net genau wisou, keen huet eis opgekläert an sou, awer. Iergendswéi wëll den Mann, also eis Haaptfigur, wëll sech un den rächen, oder ech weess net, hien wëll hien jiddenfalls ëmbréngen. An jo, am Spill ass een am modernen Los Angeles, an anscheinend ass d'Los Angeles vum Spill sou gutt, Nogemaach, dass et erschreckend ass. An hei gesäit een schonn déi éischt Biller, ultragäil Grafik einfach nëmmen. Kuckt an d'Beweegungen, kuckt déi Prabbelien do riets an d'Beem, kuckt am Buedem de Schiet, kuckt säin Mantel do, deem Männchen säin. An jo, dat heien hei erënnert mech e bëssi un Assassin's Creed, well. do gouf et jo ëmmer esou komesch Fieden, also wäiss Fieden, fir iergendeppes unzeweisen oder esou. An jo, gesäit een och, och Reflexiounen an esou sinn mega gäil duergestallt. An ënnen riets gesäit een eng Map, déi net ze vill stéiert, well déi ass e bëssi duerchsichteg an Ënnen lénks gesäit een een Akku, deen ass am Fong fir den Handy, elo gesäit dir et. Jiddwereen iwwert säin Kapp huet sou een Symbol, deen mam Handy ugeschloss ass. Deen Männchen do huet een iPhone, wéi een gesäit, oder sou ähnlech, een Smartphone jiddenfalls, an een hackt den Leit hiren Handy, sou dass se keen Netz méi hunn, fir dass hien kann ran goen. Sou kann een ganz relax ran goen, jo. Well am Fong geet hien elo op eng Party, wou, do gesitt Dir den Joseph de Marco, jo, deen huet déi Party do veranstallt an hien wëll hien do iergendzwéi fannen. An dofir muss hien e bëssi, ah jo, kuckt dat, dat doen do, Drink, dat ass jo esou wéi, wéi heescht dat, fir den Handy, den Neo-Reader oder esou, Anscheinend ass et eng Zukunft wou wou duerch Internet alles bestëmmt gëtt an Facebook d'Welt erobert an wat weess ech sou Schäiss gell an jo ech kéint mer souguer gutt virstellen dass iergendswann alles duerch Internet bestëmmt gëtt well wien gesäit elo ass mengen ech den Internet Zäitalter jo et weess een ni wat geschitt nach. An jo, gesäit Dir, elo kuckt Dir déi éischt Sequenz, wou wou een d'Gesiicht nach richteg gesäit. Hei den Mannchen do, den Japaner oder wat weess ech, den erënnert mech mega un Yakuza, un déi Charakteren iergendzwéi, keng Ahnung, dat ass sou eng Schnësskel vun engem Yakuza. An dowéinst kann et sinn, dass den Mannchen do den Haaptcharakter vun der Mafia ass. Jo an. Wéi ech gesinn ass hien och zimmlech gutt gemaach. Deen Haaptcharakter kann een schonn ee Protagonist dorauser maachen jo. An jo wat soll ech der nach soen? Ppp jo. Ah jo, äh, ech, ech weess zwar net vill iwwer d'Geschicht, et gouf och net vill gesot, awer dat doten Spill ass e bëssi GTA ähnlech, so, jo. Et kann een anscheinend hin an hier trëppelen, et ass een Open World an jo, et kann een e bëssi maachen wat een wëll, mengen ech. Ech hoffen mol, well Nodeems ech LA Noir kaf hun, do war ech e bessi enttäuscht well een net konnt einfach egal wéi ee Schäiss maachen, konnt een keng Leit embréngen, konnt een net vill maachen jo. Mee bon ech hoffen deen hei, majo lo gesitt dir hei hien kuckt al Männecher an do steet souguer hiren Numm, hiren Alter, wat se maachen als Aarbecht an. HIV-positiv, da steet dass si HIV-positiv sinn, wéi mëll, gell? Jiddefalls, an et steet souguer do wéi vill se gewannen am Mount, Joer, ech weess net, ech mengen am Mount. An jo, do kann een den Leit nolauschteren, elo mécht hien dat grad. fir ze kucken, wat déi Mataarbechter vum Joseph de Marco do schwätzen, an si huet grad d'Bodyguarden geruff, gesäit een esouguer do Violence Déngen, dee sech ëmmer méi fëllt, an dowéinst leeft hien séier fort, fir dass mol net gefaangen gëtt. Hei deen Typpchen do gëtt och mol platt gemaach. Ja. Ok, dat doen, keine Ahnung, ich hun dat e bëssi onrealistesch fand vun den Beweegungen hier. Ja, das ist bëssi à la Action. Ma an dat doen, kuckt einfach nëmmen de geile Reen. Dir musst den einfach nëmmen genéissen. So eppes gesäit een net ëmmer an de Spiller. Ech mengen dat doten gëtt wierklech d'Zukunft vum Videospill, gell? wéi ech dat gesin, an dat heiten ass eng vun mengen Lieblingsszenen vum Spill. Et kann een souguer Ampelen hacken fir dass sie gréng oder roud gin. Dat ass ultra geil. An sou konnt hien dem Demarco säin Auto stoppen fir dass hien hien kann ëmbréngen. An kuckt wéi déi Leit schockéiert sinn, déi Fra do lénks, oah dat ass einfach mega gäil gell, well dat ass mega realistesch einfach nëmmen, ech froe mech wéi se dat maachen, well se hei am slow motion esou e bëssi ronderëm schéissen an ech mengen jo hei probéiert hien gläich een Mënsch ze retten deen am Auto festsëtzt. Probéiert hien erauszehuelen, fir hien ze retten. Jo, seng Fra hat net sou vill Chance wéi hien. Dat ass jo och traureg an esou, mee dat ass jo just e Spill. An jo, esou, jo, schläicht sech un. Erënnert mech mega un GTA oder Red Dead Redemption, also éischter GTA, well et sou modern ass. An hei gesäit een och Blutt ronderëm de Bildschierm an en heelt sech selwer anscheinend, well et ass jo oft sou an den neien Spiller, dass wa se sech wéi doen, heelen se sech automatesch. Jo, an elo gläich geet hien beim Demarco, do steet och säin Auto, kee méi ronderëm, kann en séier sichen goen. An deen Männchen deen geseit geseit jo och schon en bessi onfrëndlech aus mat enger Pistol oder Hond dirakt jo. Ehm keng Ahnung en erënnert mech iergendswéi un sou ee modernen Künstler. Ech kann dat mir mega gudd virstellen gell well Künstleren hautstags déi gesinn sou aus oft, zwar net ëmmer awer oft wéi ech déi gesinn. An jo. So, Schlumm. Ech hunn, jo, kuckt wéi dee Feier do. Wësst Dir, dat ass einfach mega gutt gemaach. Kënnt en Helikopter fir hien ze sichen, den Typchen do. Also laf mer séier fort an huelen een Auto, wéi bei GTA. An et kuckt einfach Feier deen vum Auspuff kënnt. Jo genau esou cool he. An dat kann een esouguer eng Bréck haken fir dass se op an zou geet. Also wann dat net gäil ass dann weess ech och net gell. Jo dat war den Gameplay Trailer vun Watch Dogs. Ech jedenfalls freeën ech mech zimlech deen wann deen endlech rauskënnt well ech kafen mer ganz secher egal wat geschitt gell well ech dat doen einfach ultra geil. Majo dann bis zum nächsten Video. Ech wees nach net wat ech maachen wärt als nächstes awer mol kucken. Allez ciao ciao.